Li ndaħħal lura l-għaqda, jew li nżomm l-għaqda. L-għaqda fil-partit, nemmen li hija kruċjali biex tista' tagħmel il-bidliet, biex tista' tistabbilizza l-pajjiż ukoll. Trid tibda kollox jibda mill-iktar ħaġa sempliċi però fl-istess waqt komplikata, li żżomm l-għaqda fil-partit. U jekk kien hemm nuqqasijiet, fl-għaqda trid terġa' tibnihom, trid issaħħaħhom anzi. dawk dawk il-fatturi ta' għaqda. Nemmen illi l-għaqda ttik is-saħħa, ttik is-saħħa li tagħmel il-bidliet, ttik is-saħħa mal-għeruq tal-partit. Huwa importanti hemmhekk illi nerġgħu naħsbu u nerġgħu mmorru lura l-għeruq tal-partit. F'mument ta' diffikultà, inti trid tmur għall-prinċipji ewlenin li li jmexxu lil dan il-partit, fosthom prinċipju tal-ugwaljanza, l-prinċipju tal-għaqda, prinċipju tal-solidarjetà. U hemm diversi prinċipji oħra li tant jagħmlu dan il-moviment u dan il-partit b'saħħtu. Imma titmur lura dejjem lejn l-għeruq. L-għeruq għax l-għeruq tal-ġustizzja soċjali, l-għeruq ta' rispett lejn il-fqir, rispett lejn il-batut. U tiskanta kemm dak il-fatt li inti mort lura lejn l-għeruq jgħinek imbagħad meta tiġi fuq tmexxija fuq livell nazzjonali. Tgħidli waħda għandha x'taqsam mal-oħra, ngħidlek illi iva. Għaliex meta inti għandek partit magħqud, meta inti għandek grupp parlamentari magħqud kumpatt flimkien, Meta inti għandek il-membri tal-partit magħqudin miegħek, meta għandek id-delegati tal-partit, l-istruttura kollha tal-partit miegħek, dik ittik ħafna saħħa u ħafna enerġija biex tista' tagħmel il-bidliet fuq livell ta' pajjiż. U hija xi ħaġa li jien dejjem emmint fiha, dejjem ħdimt biex saħħaħtha l-għaqda, f'das-sentejn u nofs partikolarment fejn hi membru parlamentari, u fis-snin ta' qabel x'inhili nimmilita issa fil-Partit Laburista għal snin twal. Bażikament bdejt ninvolvi ruħi sew min-1996 u bqajt involut sal-ġurnata tal-lum. Mid-2010 żidt il-kontribut, bażikament għamilt bejn qisu t-2010 'l quddiem kont wieħed mill-iktar uċuħ li kien jibgħat il-partit fuq il-mezzi tax-xandir u dejjem naħseb għamilt il-messaġġ wassaltu b'mod dinjituż u wassalt il-messaġġ tal-partit u fuq livell ta' pajjiż li tidħol lura l-għaqda nazzjonali. Erġa' jingħaqda, għaqda w'għaqda. Imma hija importanti l-għaqda nazzjonali. Segwejt id-diskors li għamel il-President tar-Repubblika f'Jum ir-Repubblika u naħseb laqat il-musmar fuq rasu. L-ewwel aspett li rridu ndaħħlu lura ta' malajr hija l-istabilità u l-istabilità ġġibha billi jkollok l-għaqda nazzjonali. L-għaqda bejn il-poplu kollu, għaqda li f'dan il-mument naħseb hija ftit imxellfa, ikolli ngħid. U ma nistgħux niċħduh dan il-fatt li għandna tixlif fl-għaqda, sa mhux qed ngħid li aħna pajjiż Li hu mkisser? Assolutament le. Aħna għandna pajjiż illi minħabba dak illi ġara, u li jaf kulħadd illi ġara, kien hemm aspetti fejn l-għaqda xxedddet. U allura l-ewwel prijorità tiegħi jekk niġi elett fil-kariga ta' Mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru tkun illi nkompli nsaħħaħ dik l-għaqda, illi fejn hemm it-tixrif ta' dik l-għaqda nara x'irid isir biex dik l-għaqda terġa' tissaħħaħ. Għandi l-miżuri, l-ewwel miżuri li jridu jsiru biex iġibu lura dik l-għaqda qegħdin ċari f'moħħi, fosthom illi terġa' tiddaħħal kemm jista' jkun malajr fiduċja fl-istituzzjonijiet, għandna istituzzjonijiet li jaħdmu tajjeb. Ma nitilqux fl-iżball li ngħidu għandna istituzzjonijiet imkissra, għax mhux il-każ. Għandna istituzzjonijiet li f'ċertu aspetti jistgħu jaħdmu aħjar. Korp tal-Pulizija. Għandna Korp tal-Pulizija mkisser? Le, għandna Korp tal-Pulizija li hu effiċjenti u li kien tajjeb fl-investigazzjonijiet li għamel, kien tajjeb fil-mod kif tressqu ċertu persuni l-Qorti tul is-snin fuq diversi reati. Hemm fejn jista' jsir aħjar. Jien qed ngħid, fejn huwa tajjeb, ejja nikkonsolidawh. Fejn hemm li jista' jsir aħjar, ejja nsaħħuh. Naħseb dak huwa l-mod. Ma ninsewx, ma nippruvawx inkissru dak illi bdejn, bnejna f'dawn l-aħħar snin, għax ikun l-ikbar żball li nistgħu nagħmlu. Għax dak li bnejna, bnejnih flimkien, jien kont parti minn dak li bnejna, ġifieri ma nistax illum nipprova nkisser u nwarrab dak illi sar b'mod tant tajjeb. U naħseb punt ieħor ukoll li hu importanti, ma nagħmlux l-iżball li naħsbu li qegħdin f'elezzjoni ġenerali f'dan ix-xahar. Aħna, il-programm tagħna fil-Gvern huwa mfassal, huwa miktub diġà, huwa miktub fi ftehim li għandna mal-poplu li huwa l-manifest elettorali tal-2017, jiġifieri l-miżuri ta' kif jew jien jew id-Deputat Prim Ministru se nkunu qed immexxu jekk niġu eletti bħala Prim Ministru, huwa mfassal u marbut b'dak il-ftehim li għandna mal-poplu. Dak huwa l-manifest elettorali tagħna u ma jfissirx li l-manifest elettorali jinbidel għaliex se jkun hemm Prim Ministru ġdid. Le, il-manifest jibqa' dak li huwa, manifest tajjeb, manifest li qbilna lkoll miegħu s-37 Membru Parlamentari li llum nifformaw il-Grupp Parlamentari u rridu nimxu miegħu. Jiġifieri jien aktar nemmen li din il-kampanja f'dan ix-xahar li fadal għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista trid tkun iffukata fuq l-implimentazzjoni ta' dak il-programm elettorali tal-manifest elettorali, li ndaħħlu lura l-għaqda fil-pajjiż, li nsaħħu l-ġustizzja fil-pajjiż u iva, indaħħlu d-dixxiplina, ndaħħlu d-dixxiplina, ndaħħlu s-serjetà, imma dak jgħid tibni fuq il-manifest elettorali, toħloq iktar għodod biex issaħħaħ kif se jiġi implimentat il-manifest elettorali. Però mhux ta' qilbu ta' taħt fuq. Dik naħseb f'xi jekk f'xi mument, inkluż jekk inkun jien, nippruvaw naqilbu ta' taħt fuq dak il-manifest jew noħorġu b'xi proposti illi jaqilbu ta' taħt fuq dak li hemm fil-manifest, naħseb illi nkunu qegħdin f'direzzjoni żbaljata. Bħala partit nemmen illi għandna ndaħħlu iktar enerġija, ninjettaw iktar enerġija u iktar ħajja fih. Ir-realtà tal-lum turik u hija konsegwenza tal-fatt li aħna fil-Gvern, illi l-partit jieħu l-enerġija, jerġa' jiġi vibranti fl-aħħar tliet xhur, erba' xhur, ħames xhur, sitt xhur ta' qabel elezzjoni. U għaliex? Mhux għax nittraskuraw il-partit, jiġifieri b'xi intenzjoni ħażina, imma għax tkun iffukat fuq il-ħidma tal-Gvern. U dik tifhimha u tiġri dejjem. Però nemmen illi dik l-enerġija fil-ħidma tal-partit trid tibqa' hemmhekk għall-ħames snin kollha, għal-leġiżlatura sħiħa. Kif tagħmilha? Tagħmilha fost oħrajn billi tagħti vuċi ikbar lill-partit. Billi l-partit ikun parteċipi, jipparteċipa, fil-policies li jridu jitfasslu fuq livell nazzjonali ma jfissirx li l-partit jiddetta lill-gvern x'għandu jagħmel imma l-partit irid ikun vuċi li l-gvern obbligat jismagħha qabel ma jiddeċiedi dwar il-policies tiegħu. U naħseb dik hija xi ħaġa li anke ħafna delegati tal-partit jgħidu hi u anke membri tal-partit u anke nies li mhumiex membri imma jemmnu fl-ideal tal-Partit Laburista imma Aħna ma niġu konsultati qatt jekk għaddejja l-argument policy li tirregola aspett tal-planning. Aħna ma niġu mismugħa qatt jekk qed nitkellmu fuq emendi fil-liġi dwar drittijiet ċivili, biex nagħti eżempju. Aħna ma ninstemgħu qatt. U hemm, u hemm tant nies li lesti jikkontribwixxu, lesti jikkontribwixxu b'ideat, b'involviment ieħor. Ejja ninvolvu iktar in-nies, ejja noħolqu messaġġ illi ejja nagħmlu l-politika min-nies għan-nies. U jiena f'din il-kampanja, Qed nipprova nwassal dak il-messaġġ ta' kampanja sempliċi, ta' kampanja li ssir minn nies għal nies, mhix xi kampanja li qed tagħmel lili xi business community u tmexxini xi komunità waħda jew oħra. Bi kull rispett lejn il-business community, però nemmen illi fil-politika trid tħalli lin-nies imexxuk. Anzi, trid tkun inti li tmexxi lin-nies u n-nies jiggwidawk ukoll. Jiena nemmen ħafna f'din il-livell ta' interazzjoni. M'għandix stil li ngħid jiena l-mexxej, jien naf kollox u dak li ngħid jien. Le, jien nemmen illi persuna li tgħallimt ħafna, fadalli x'nitgħallem u nħobb nisma' ħafna x'jgħiduli n-nies għaliex meta inti tkun viċin in-nies, viċin l-għeruq, il-grassroots, Titgħallem u tesperjenza aħjar x'qed iħossu u x'qed iħossu n-nies f'livelli t'isfel tas-soċjetà. Jgħinek tfassal policies, jgħinek tfassal direzzjoni għal pajjiż illi tkun waħda naħseb illi tkun b'saħħitha ħafna għax meta inti qed tara x'għandhom bżonn iż-żgħir, x'għandu bżonn il-batut, ħa tieħu deċiżjonijiet aħjar. U fejn naħseb, tgħidli issa sejtni fuq livell ta' pajjiż, fejn naħseb li morna ftit żgħira żmerċ? Jien naħseb l-inkwiet tal-lum, all right, huwa marbut ma' każ partikolari jew ma' każijiet partikolari. Imma ma nemminx illi fir-realtà huma dawk il-każijiet fihom infushom li wasslu għal din is-sitwazzjoni. Dak li wassal għal dis-sitwazzjoni tal-lum kien li tbiegħdna mill-għeruq li sawruna. U l-għeruq mhux qed nitkellem għal-Laburisti biss, ħa nkun ċar ħafna, qed nitkellem fuq il-ġustizzja soċjali, il-prinċipji tal-mobilità soċjali, hemmhekk tbiegħdna ftit. Tbiegħdna għaliex filwaqt li hu kruċjali li żżomm il-business community għaddejja b'saħħtu, filwaqt li hu importanti li ma nippruvawx noskuraw il-business community għax mingħajrha il-pajjiż imur lura granċ. Jiġifieri importanti li aħna l-business community nibqgħu nagħtuha fejn timraħ, fejn timxi 'l quddiem, nagħtu kull opportunità. Mhuwiex xi ħaġa ħażina l-business communities u saret kelma faċli li ngħidu għax in-negozjanti ħaġa oħra, B'ħafna negozjanti li huma onesti, b'ħafna negozjanti li jaħdmu għall-ġid tal-pajjiż, jaħdmu għall-interess tagħhom ukoll li hija xi ħaġa minn ewwli dinja, imma x'ġara? Imxejna wisq, wisq, jiġifieri filwaqt li mxejna jew ingħa ersaqna wisq viċin il-business community, f'mumenti minnhom jiena nħoss illi insejna ftit lil dak l-individwu li għandu paga ta' 800 fix-xahar u għandu kirja ta' 700 fix-xahar. Dar real ta' jgħix. Jew għandu paga t'elf ewro fix-xahar u kirja ta' sitt mija fix-xahar u joqgħod jgħix ġo toqba. Dak naħseb bdejna qisna f'mument minnhom bdejna nħossu li mhijiex daqstant problema reali, meta r-realtà turi li iva, hija problema reali. Realtajiet bħall-immigrazzjoni, li kulħadd jiddejjaq jitkellem dwarhom għax mhumiex suġġetti popolari, imma huma realtajiet. Ejja nitkellmu dwar dak ir-realtajiet. Għandi soluzzjoni għal kollox? Le. Imma għandi l-impenn u għandi r-rieda u għandi l-ħeġġa li naħdem fuq is-suġġetti li jistgħu ma jkunux daqstant popolari imma li n-nies hemm barra qed jgħidulna tkellmu fuqhom u ndirizzawhom. Tiddejqux tindirizzaw il-fatt li l-kirjiet huma għoljin. Tiddejqux titkellmu fuq kirjiet li mhumiex affordabbli, housing mhux affordabbli. U nemmen li minn hemm irridu nibdew. Fil-mument li nindirizzaw dal-issue, sa nġibu l-partit lura qrib lejn l-għeruq tiegħu. Fil-mument li ġibt lill-partit qrib l-għeruq tiegħu, ġibtu qrib l-għeruq tal-poplu kollu għax il-maġġoranza tal-poplu x'inhi hija? Poplu bieżel, poplu onest, poplu li jħobb lil pajjiżu, poplu sempliċi, jiġifieri li jgħix ħajja sempliċi imma fl-istess waqt ħajja tal-familja, ħajja ta' fejn il-ħbiberija hija b'saħħitha. U nġibu l-għaqda. Kif inġibu dak l-aspett li jirnexxilna nagħmlu dil-formula li tidher kumplikata, fil-fatt mhijiex. ma tgħaqqad kollox flimkien u nimxu 'l quddiem. L-ewwel bidla kbira li trid issir huwa li jkollok persuna u persuni kredibbli fit-tmexxija tal-pajjiż, kredibbli bil-mod kif jimxu, kredibbli fl-integrità tagħhom, kredibbli fis-serjetà, fil-messaġġ ta' dixxiplina li jittrasmettu, minn hemmhekk trid tibda, milli l-poplu jkollu fiduċja f'min qed imexxih, fiduċja fil-mexxejja tiegħu, u qed nitkellem fil-plural, mhux bi żball. Jien ma nemminx f'kunċett, f'partit ta' mexxej wieħed. Mexxej wieħed irid ikun hemm, imma t-tmexxija mbagħad trid tkun kapaċi inti tittrasmettiha fuq il-bqija tat-tim tiegħek, f'dan il-każ il-Grupp Parlamentari, u mill-Grupp Parlamentari wkoll trid tiddelega aktar aspetti ta' tmexxija fl-istrata aktar 'l isfel ukoll. Jien nemmen, nemmen ħafna f'dak l-istil ta' tmexxija, li mhux kollox ikun iċċentrat ma' wieħed li qisu Il-wieħed kollox hu, imma f'stil ta' tmexxija, li jiftaħ u jagħti kull opportunità, kemm lill-Membri Parlamentari dak li huma fl-Eżekuttiv, dak li huma fil-backbench, u hawn insellem ħafna l-backbench tagħna għax għandna backbench b'saħħtu ħafna. Backbench b'saħħtu ħafna li hu entużjast li jimxi 'l quddiem, li hu entużjast li f'kwalunkwe kariga jew oħra jagħmel il-bidliet li għandna bżonn. U iva, saqsejtni x'bidliet irrid nagħmel jew irridu nagħmlu flimkien, anzi rridu nagħmlu flimkien. biex inġibu lura l-fiduċja illi naħseb hija mxellfa ftit mill-fażi l-kbar tal-pajjiż. Realtà. L-ewwel ma rridu nibdew nirrikonoxxu dik ir-realtà, li jkollna persuni li huma kredibbli u kompetenti li jistgħu jġibu dak il-bidliet u l-ewwel bidla li jiena nħoss li għandha tiġi implimentata hija, jew waħda mill-ewwel bidliet, li ndaħħlu lura s-sens ta' ġustizzja. Is-sens ta' ġustizzja jidħol lura billi l-poplu jafda fil-korp tal-pulizija tagħna u hemm ħafna tajjeb fuq xiex nibdu, nibnu. Ġifieri mhux qed ngħid ejja nkissru l-korp tal-pulizija u nibnuh mill-ġdid. Imma ejja nibnu fuq li hemm, hemm hemm bidliet li jridu jsiru. Hemm bidliet illi jiena nħoss li huma kruċjali li jsiru imma jibnu fuq il-pożittiv li diġa hemm. Nemmen li hemm bidliet ukoll li jistgħu jsiru fis-sistema ġudizzjarja tagħna, għamilna ħafna, ħafna pożittiv għamilna, u nemmen illi saħħaħna bis-sew is-sistema ġudizzjarja. Imma fadal ukoll emendi xi jridu jsiru hemm, fadal ukoll bidliet li jridu jsiru. Fil-mument li aħna ma' ma' barra nikkonsolidaw u nagħtu fiduċja sħiħa lill-parti tal-investigazzjoni, il-parti tal-prosekuzzjoni, il-parti li li tikkonċerna s-servizz sigriet, il-parti li tikkonċerna l-awtoritajiet investigattivi kollha, u l-parti li mbagħad mill-prosekuzzjoni tieħu għall-qorti u allura tiġi l-parti ġudizzjarja, l-parti li tiddeċiedi dwar każijiet individwali, u li l-ġustizzja tissir mingħajr uċuħ. Dak importanti li l-ġustizzja ma' Melvin timxi mod u ma' Robert timxi bl-istess mod. Naħseb dak huwa l-kunċett fundamentali ta' ġustizzja li hija għamja għal kulħadd. Fil-mument li ħa nibgħatu dak il-messaġġ b'saħħtu fuq barra, jien nemmen li s-sitwazzjoni tinnormalizza ruħha. Tista' tgħidli f'ġimgħa, f'ġimgħatejn, le. Ħa jkun hemm bżonn xhur ta' ħidma u ħidma intensiva. Però xhur ta' ħidma illi jekk inti tkun iffukat, jekk tkun taf topera wkoll timmanuvra b'sens legali wkoll għax realtà huma bidliet, tas-saltna tad-dritt li rridu nagħmlu meta meta tagħsar u da din hija r-rule of law, is-saltna tad-dritt li tant smajna dwarha ma dik hija u nemmen illi bħala avukat forsi għandi dak il-vantaġġ ukoll li ħdimt ukoll ħafna fil fid-dritt amministrattiv illi naf x'inhuma eżatt il-bidliet li jridu jsiru jekk hemm bidliet fil-Korp tal-Pulizija, f'ħatra ta' Kummissarju, fil-mod kif jiġi magħżul il-Kummissarju, Għandi ideat ċari ta' kif trid issir, diġà spjegajt dwarhom dawn l-ideat, il-ħatra tal-Kummissarju, anke wkoll riformi fil-ġudikatura, il-mod kif jiġi maħtur il-Prim Imħallef, naħseb hemmhekk hija għandi ideat li jimxu ftit lil hinn mis-sistema preżenti li għandna. Għamilna diġà ħafna bidliet tajbin u nsellem lill-Ministru Owen Bonnici fost oħrajn li wettqu ħidma tajba ħafna li introduċa bidliet b'saħħithom fil-mod kif tinħatar il-ġudikatura. Imma fadal x'isir? Fl-aħħar mill-aħħar il-proċess tas-saltna tad-dritt huwa proċess dinamiku, jiġifieri dak li huwa llum nistgħu nagħmlu xi ħaġa perfetta llum u s-sena d-dieħla ngħidu fadal x'nirranġaw. Għax huwa proċess fluwidu, proċess li jimxi. Imma jien qalbi ma qtugħha xejn, jien qalbi ma qtugħha xejn anke għax qed nopera fl-erja li jien komdu fiha, jiġifieri hija erja li nħobbha ħafna l-qasam legali, U nħares 'il quddiem b'entużjażmu fil-verità li nagħmilhom dawn il-bidliet. Ilha ħafna ġo fija għedt miegħi innifsi u anke meta niddiskutu, nemmen li jridu jsiru, jiġifieri kieku ma nqalax dan il-każ, jiena nemmen ħafna li kien hemm bidliet li jridu jsiru. U nemmen ukoll fi skrutinju parlamentari aktar wiesa' ta' karigi, kif daħħalna aħna il-Public Appointments Committee, bħalissa huwa ppreżedut minni, illi jiskrutinja ċertu karigi, pereżempju, naf, chairpersons ta' entitajiet, li l-lista ta' persuni li jridu jiġu skrutinati mill-Kumitat Parlamentari nemmilha ftit tiżdied. Tiżdied fost oħrajn billi tinkludi l-Kummissarju tal-Pulizija. L-iskrutinju parlamentari jfisser li qed nagħtu vuċi aktar in-nies li jistgħu jkunu parti fil-proċess parteċipattiv fir-riformi li jsiru f'pajjiżna. Jien nemmen li l-poplu għandu jkun involut fir-riformi li jridu jsiru, anke fir-riforma kostituzzjonali. Ejja nagħtu vuċi lin-nies ħalli jipparteċipaw. Kostituzzjoni hija tan-nies. Tgħid, Hija l-ogħla liġi tal-pajjiż, il-liġi suprema fil-pajjiż imma hija l-kostituzzjoni tan-nies. Ejja nagħtu vuċi lin-nies. Jien ma nafx kollox, in-nies ma jafux kollox, membri parlamentari ma jafux kollox. Meta wieħed jagħmel sforz kollettiv, nemmen li nistgħu nimxu ħafna aħjar 'il quddiem. Naħseb iktar milli kwistjoni ta' strutturi, strutturi tista' tagħmel fl-aħħar mill-aħħar, taqa' dejjem għall-individwu u l-individwi. Hija kwistjoni tal-integrità li għandu l-individwu. Jiġifieri jiena nista' kważi kważi, kemm għadni kemm spjegajt riformi li jistgħu jsiru. Tista' tmur għal mudell, fiċ-ċirkostanzi tal-lum ma jaħdimx, imma jista' jkollok mudell magħmul fuq is-sistemi passati, kemm fil-Korp tal-Pulizija, anke fil-ħatra, kemm fil-ġudikatura, stajna bqajna s-sistema l-antika li kien hemm taħt il-Gvern Nazzjonalista. Imma fl-aħħar mill-aħħar l-individwu, jiġifieri kemm l-individwu jaspira dik is-serjetà, jaspira l-integrità, li jista' jmexxi l-affarijiet 'il quddiem. Issa, is-sistemi jew l-individwi aħjar li ngħid illi l-individwi fallew. Jien ma nemminx illi kellna kollass tas-sistema, kellna kollass ta' individwi jew nuqqasijiet, u f'ċertu każijiet nuqqasijiet kbar ta' individwi li wasslu biex is-sistema tiġi danneġġata, tiġi ssirilha l-ħsara. Issa inti x'tista' tagħmel? Tista' toħloq struttura aktar watertight. Jew tista' tkun aktar iggalbat u prudenti fl-għażliet li tagħmel. Ġifieri din hija waħda mill-funzjonijiet prinċipali li kellna fil-Gvern jew mill-karigi, hija dik ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru. Ħafna nies qed isaqsu X'ġara minnha din il-kariga? Fil-verità, iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru ilu li ngħata setgħat kważi daqs Ministru minn żmien il-Prim Ministru Fenech Adan, jiġifieri ma kinitx xi kariga li evolviet kif evolviet taħt dan il-Gvern. Ir-realtà turina, l-passat politiku, l-esperjenza politika turina li kienet kariga li s-saħħa tagħha telgħet 'il fuq minn meta kien Eddie Fenech Adami fil-Gvern. Kompliet taħt Lawrence Gonzi, l-istess nafu x'saħħa kellu Chief of Staff, u kompliet f'din il-leġiżlatura. Jien il-fehma tiegħi hija li hemmhekk trid tagħmel għażla klinika. Irid ikollok persuna li tkun integra, persuna li tkun tal-affarja tagħha, però nemmen ukoll li s-setgħat ma' dik marbuta ma' dik il-kariga għandhom jitnaqqsu. Jiġifieri fil-verità inti hemmhekk Kap ta' Segretarjat. Li Kap ta' Segretarjat jassumi setgħat kważi ministerjali naħseb li huwa żball. Is-setgħat ministerjali huma tad-deputati, tal-segretarji parlamentari u tal-ministri, għax huma akkontabbli lejn il-poplu, għal raġuni sempliċi. Aħna għandna, il-mod kif jaħdem l-eżekuttiv tagħna, aħna għandna eżekuttiv elett mill-poplu. U r-raġuni bażika hija l-kontabilità u li inti answerable lejn il-poplu li eleġġiek. Fil-mument li inti tidħol fl-istruttura persuna li jkollha setgħat, kważi daqs ta' ministru jew daqs ta' ministru li ma tkunx kontabbli lejn il-poplu, li ma tweġibx lejn il-poplu, hemmhekk jista' jkollok diffikultajiet. Issa hemmhekk ukoll ngħid illi sar xogħol tajjeb, rrid inkun popolist ngħid kollox ħażin, sar le, sar xogħol tajjeb, sar ħafna xogħol tajjeb, saru żbalji li ma jistgħux jinħafru. Dik hija r-realtà. U hemmhekk fejn nemmen illi f'din l-istruttura sa struttura u jrid jerfa' ħafna minnha wkoll il-persuna li ħa tiġi eletta bħala mexxej jew bħala Prim Ministru. Illi inti jien nemmen li rridu nixħtu iżjed setgħat fil-Kabinett, li l-Kabinett ikun il-post fejn jiġu diskussi d-deċiżjonijiet, mhux biss il-deċiżjonijiet jittellgħu quddiem il-Kabinett biex jiġu approvati. imma li jmorru lura fejn jiġu diskussi wkoll. Ġifieri, il-kunċett naħseb għandu jkun iktar illi l-Kabinett ikun parteċipattiv iżjed fid-deċiżjonijiet li jridu jittieħdu. Mhux kwistjoni biss jekk ħa tittieħed deċiżjoni fuq ġustizzja għall-argument, ikun biss il-Ministru tal-Ġustizzja li jfassalha mbagħad itellagħha għall-approval fil-Kabinett, imma għaliex le, jekk hemm idea tajba. pereżempju kif jinħatar il-Prim Imħallef, ejja ressqu għal diskussjoni. Ħadt l-ewwel ideat inti. U mbagħad timplimenta fil-livell ta' Ministeru u erġa' ttellgħi ta' Kabinett għall-approvazzjoni. Tgħidli ħa jieħu iktar fit-tul, ħa nxekklu iżjed il-ħidma tal-Gvern? Possibilment ħa tieħu iktar fit-tul, però nemmen ukoll li l-affarijiet iridu jsiru bil-galbu u li rridu bilfors irridu jsir nagħmluhom b'mod mgħaġġel l-affarijiet, naħseb hemmhekk irridu nagħmlu naqra reading ukoll tal-istrateġija li l-mument tal-lum jiddetta aktar prudenza, jiddetta li aktar nimxu bil-galbu, deċiżjonijiet aktar maħsuba. Fejn jidħol l-ekonomija ma nistgħux nistennew, hemmhekk hemm deċiżjonijiet li jridu jittieħdu bil-għaġla ma b'mod kawt biex nistabbilizzaw l-ekonomija. L-ekonomija għadha b'saħħitha. kellna ftit żgħira marret jew stabbilizzat ftit, ejja mmexxu, hemmhekk iridu jittieħdu deċiżjonijiet ta' malajr. Deċiżjonijiet oħrajn ejja jittieħdu bil-galbu u bħala tim. Jien nemmen ħafna li għandna nkunu tim ta' 37 ruħ magħqudin flimkien, naħdmu flimkien u nemmen li l-prodott finali, meta taħdem flimkien u timplimentah flimkien, ikun wieħed iktar b'saħħtu. Waħda ma teskludix l-oħra. Il-moviment qatt ma kien diżinjat u maħsub biex jeskludi l-prinċipji tradizzjonali tal-Partit Laburista. Jista' jkun li f'mument minnhom ħa direzzjoni ftit differenti minn dak li kien maħsub għalija imma Alla ħares f'dan il-mument ningħalqu fina nfusna jew noħolqu xi mentalità ta' fortizza li ngħidu dan Partit tal-Laburisti biss u nħallu lil dak kollha li naqdu ma' dan il-Partit mill-2008 'l quddiem ikunu second best. Dak żball kruċjali, żball li joħodna f'direzzjoni ta' li nissugraw telf elettorali. Dan huwa, sejjaħlu moviment, sejjaħlu partit, sejjaħlu isem ieħor. Fuq kollox fis-passat konna nsejħu l-partit Moviment tal-Ħaddiema. Għaliex niddejqu nsemmuha? M'għandniex niddejqu. Moviment kif inhu llum huwa l-kunċett iktar wiesa'. ta' persuni ta' rieda tajba, persuni ġenwini, persuni li lesti jaħdmu għall-pajjiż tagħhom, persuni li jemmnu li l-Partit Laburista joffri l-aqwa Gvern għal pajjiżna. U hemm ħafna eluf illi all right, tradizzjonalment ma kinux jivvotaw lill-Partit Laburista imma li llum huma konvinti fit-tmexxija tal-Partit Laburista fil-Gvern. Jiġifieri s-sigriet naħseb se jkun huwa li nibbilanċjaw dak li għadek kif semmejtli inti, il-prinċipji tradizzjonali tal-Partit Laburista, l-għeruq tal-Partit Laburista ma' dawk il-persuni ġenwini, u hemm eluf ta' persuni ġenwini, illi ingħaqdu mal-Partit Laburista, għalkemm tradizzjonalment ma kinux jivvutaw lill-Partit Laburista, u llum huma konvinti, daqshekk u daqsi, fil-prinċipji li jsawru l-Partit Laburista. Għaliex le? Aħna rridu naħdmu flimkien, dak iġib l-għaqda, dak iġib l-ugwaljanza, Ejjeha nimxu 'l quddiem, ma noqogħdux ngħidu ma għax ġara li ġara minħabba hekk jew hekk. Ġara li ġara minħabba fl-aħħar mill-aħħar mhux għax il-kunċett ġenwin falla, għaliex kellek ċirkostanzi individwali li ħaduna f'triq ta' żball. F'ċirkostanza partikolari, ma ma ninsewx it-tajjeb kbir li nbena. Ejja nħarsu lejn is-sitwazzjoni b'mod pożittiv, sar ħafna u ħafna tajjeb u ħafna ġid. Ma nippruvawx ngħidu jew nagħtu xi stampa sewda li l-affarijiet huma suwed għax mhumiex. Għandna ċirkostanza waħda li hija sewda, nkunu kapaċi noħorġu minnha u nimxu 'l quddiem. Naħseb hekk iridu jsiru l-affarijiet. Jiena nemmen li hemm ħafna minn dawk li qed jipprotestaw li qed jopprotestaw b'sens ta' ġenwinità u għaliex verament jemmnu li hemm affarijiet li qed jinkwetawhom. Fosthom hemm uħud, ftit jew ħafna, naħseb aktar huma ftit, illi qed jużaw l-okkażjoni tal-protesti għal għal skopijiet oħrajn. U hemmhekk iddejjaqni. U ddejjaqni l-iskop tal-protesta llum. Jiġifieri tgħidli nagħmel distinzjoni bejn protesti li saru ġimagħtej jew tliet ġimgħat ilu u dawk li qed isiru llum. Illum is-sitwazzjoni hija ċara. Il-Prim Ministru ħabbar id-deċiżjoni tiegħu x'inhija, ħabbar ukoll id-dati tal-elezzjoni, data issa se jkun hemm round wieħed biss tal-elezzjoni għall-ħatra ta' mexxej ġdid tal-partit, jiġifieri l-affarijiet għandhom direzzjoni ċara. L-iskop tal-protesta llum, qegħdin fil-festi tal-Milied. Għandek komunità ta' negozju fil-belt li qiegħda tibki għaliex nżlilha l-bejgħ. U ma naħsibx li huwa sew. Issa, jien nifhem il-messaġġ li qed iwassal min qed jipprotesta. Imma jien naraw l-affarijiet fil-kuntest sħiħ tagħhom. Hemm proċess ġudizzjarju li huwa miexi wkoll fil-Qorti. Hemm affarijiet oħra li jridu jkomplu jissaħħu fl-investigazzjoni. Jiena jiena nemmen li l-investigazzjoni ma tistax tiġi magħluqa, tajjeb tressqu erba' persuni, fadal xi ssir iżjed investigazzjoni u trid tingħalaq b'mod sodisfaċenti dik l-investigazzjoni. Però ejja naraw ukoll l-aspett l-ieħor. Ejja ma ninsewx li fit-toroq tal-belt hemm komunità ta' negozju li jekk se titlef il-perjodu tal-festi ta' bejgħ se noħolqulhom problema kbira s-sena li s-sena d-dieħla. Hemm kirjiet li huma għoljin, hemm spejjeż li huma għoljin, hemm pagi għalihom li huma għoljin, U naħseb fil-komunità tan-negozju tagħna ma jixirqilhiex hekk. U hemm mod u mod kif tipprotesta. Jiena nifhem ukoll illi l-protesti qas jistgħu, iridu jkunu paċifiċi. Imma ma niddejjaqx lanqas illi l-persuni jgħollu leħinhom u jgħidu ċertu diskors. Imma hemm ċertu limiti li naħseb m'għandhomx jinqabżu u f'ċertu f'ċertu okkażjonijiet inqabżu wkoll. Jiena nappella għad-deċenza, nappella wkoll li l-forzi tal-ordni jagħmlu xogħolhom u ċertu sitwazzjonijiet li mhux tollerabbli ma jiġux tollerati. Il-protesta hija dritt sagrosant, ħa nkun ċar ħafna. Hija dritt sagrosant, però huwa daqstant ieħor obbligu ta' min qed jagħmel il-protesti li jagħmilhom b'mod paċifiku. U nemmen ukoll li meta protesta tagħmilha b'mod paċifiku, sa paċifiku ma jfissirx li tagħlaq bħal hekk, meta tagħmilhom b'mod paċifiku l-messaġġ jasal aħjar. Jekk il-protesti jsiru b'mod kif għandhom isiru, il-messaġġ jasal aħjar. Però nappella l-prudenza. Nappella l-prudenza wkoll għaliex barra l-pajjiż qed issirilna ħsara. Barra l-pajjiż li f'jum ir-Repubblika jkollok protesta għaddejja waqt li qed jindaqq l-Innu Malti, ma tinżilx tajjeb. Mhux qed ngħid li m'hemmx dritt ta' protesta, anzi, dak huwa dritt li nirrispettah, mhux biss nittollerah imma nirrispettah ukoll, imma ejja nkunu bilanċjati f'dak illi nagħmlu. U nemmen ukoll jien m'għandix bżonn ħa nitkellem għalija, m'għandix bżonn protesta biex nieħu d-deċiżjonijiet kollha tajbin li jridu jittieħdu anke jekk ikunu ibsin. Li m'għandix bżonn li jkun hawn protesti fit-toroq għax konvint fid-deċiżjonijiet li rrid nieħu, konvint f'dak illi rrid nagħmel u jekk tgħidli l-protesta żgur la tgħinni, mhux ħa ngħid tfixkilni lanqas il-protesta għaliex nibqa' tal-istess fehma ta' x'irid isir. U nemmen li b'rieda tajba, il-bidliet li identifikajt sa issa li jridu jsiru, bidliet istituzzjonali fost oħrajn, naħseb huma bidliet li huma raġunati, bidliet li xorta anke kieku ma nqala' xejn minn dal-inkwiet l-annessa, li kellhom isiru, li forsi issa għaġġilnihom iżjed jew se ngħaġġluhom iżjed minħabba dak li ġara, imma huma bidliet li jridu jsiru. U li fl-aħħar mill-aħħar se nkunu qed nagħmlu bidliet mhux reattivi għaċ-ċirkostanza tal-lum, imma x'kellhom isiru għax nemmnu ġenwinament li kellhom isiru. Jekk ngħidlek li m'għamlux ħsara, ma nkunx qed ngħid il-verità. Iva, jħallu impatt. Iħallu impatt li però ma nemminx illi l-impatt ma nistgħux insewwuh. Issa fl-aħħar mill-aħħar imbagħad sta għal min qed jipprotesta li fil-mument li nibdew nimplimentaw il-bidliet ġenwini, u hemmhekk issa t-test tal-ġenwinità min-naħa ta' min qed jipprotesta, li jiena, kif għedt, nemmen li hemm ħafna li huma ġenwini, hemm oħrajn li jista' jkollhom aġenda differenti. It-test se jiġi fil-mument li nibdew nimplimentaw bidliet li huma serji. Mhux bilfors il-bidliet li qed jgħid u jrid min qed jipprotesta. Alla ħares il-Gvern, il-policies u d-deċiżjonijiet tal-Gvern jiġu ddettati minn min qed jipprotesta. Imma jista' jkollok bidliet li qed jgħidu, jitkellmu dwarhom min qed jipprotesta li l-Gvern iħoss li ġenwinament għandhom isiru. Li fil-mument issa li nibdew nimplimentaw dak il-bidliet, Ma jkollokx sitwazzjoni li l-protesti jibqgħu għaddejjin xorta, jew li tagħmel bidla A u mbagħad jgħidulek irridu bidla B, u forsi timplimenta bidla B u jgħidulek irridu bidla C. Għax imbagħad hemmhekk nibda ngħid hemm raġunijiet oħrajn. Jiġifieri jiena li qed nappella huwa agħtuna ċ-ċans li ħa jkun hemm Prim Ministru ġdid, agħtuna ċ-ċans li nimplimentaw il-bidliet li għandhom isiru, bidliet fl-immedjat ukoll, bidniet b'mod kawt, imma ejja nagħtu nifs lill-pajjiż ukoll. Jiġifieri inti li jkollok Diċembru u Jannar għaddejjin bil-protesti, ma naħsibx li huwa tajjeb. Filwaqt li ma nċaħħ ħadd naturalment ebda dritt li jekk xorta min qed jipprotesta jħoss li għandu jipprotesta, dak huwa dritt li ma jistax jiġi mċaħħad, però nappella għall-prudenza. U ma ninsewx, qegħdin f'perjodu fejn nistgħu nġibu ħafna qtedin fil-festi tal-Milied, Ejja nużaw, nutilizzaw daż-żmien biex nerġgħu nġibu l-għaqda fil-familji tagħna, l-għaqda madwar il-mejda tal-ikel fil-Milied, l-għaqda li jkollna ta' ħbiberija, wieħed jieħu drink, il-belt min jgħid Christmas shopping. Ejja, ejja ħa ndaħħlu dan l-ispirtu sabiħ nerġgħu. U nemmen illi ħa jgħin ukoll anke f'deċiżjonijiet dak li li jkollna dik l-għaqda u l-ispirtu sabiħ jgħinu mbagħad anke għal deċiżjonijiet li jridu jittieħdu bħala nazzjon flimkien.